Dan minħabba li l-enċiklopediji huma kotba li jkun fihom tagħrif dwar kollox, mill-kimika sal-ħxejjex, minn kulturi sa epoki differenti, minn annimali sa personaġġi magħrufa. Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa dettaljata lill-enċiklopediji bil-Malti.
L-enċiklopedija hija ktieb jew għadd ta' kotba jew saħansitra sit li qed jagħtik li minnu fih issib informazzjoni dwar id-dinja, kull tip ta' informazzjoni, kull ma jaqa' taħt il-kappa tax-xemx, kif ngħidu. Ħafna drabi din tkun imqassma f'ordni alfabetika u għalhekk jista' jkun li b'xi mod inxebbħuha mad-dizzjunarju alfabetiku. Madankollu hemm distinzjoni bejn l-enċiklopedija u d-dizzjunarju għaliex dizzjunarju, jiddeskrivi l-lingwa, jagħtik l-informazzjoni dwar il-kliem tal-lingwa, filwaqt li enċiklopedija tagħtik informazzjoni dwar ir-realtà fiżika tad-dinja. Issa, bil-Malti għandna wkoll dak li jissejjaħ dizzjunarju enċiklopediku. Xi jkun dan? Ikun tip ta' dizzjunarju fejn iż-żewġ elementi, ta' deskrizzjoni tal-lingwa u deskrizzjoni tad-dinja reali jiltaqgħu xi mkien fit-triq tan-nofs fi ħdan id-Dizzjunarju Enċiklopediku. Dizzjunarju Enċiklopediku bil-Malti kien ħareġ wieħed fit-tletinijiet tas-seklu 20 ta' Vinċenzo Busuttil u Tancredi Borg, imma forsi l-iktar wieħed magħruf huwa li jxaqleb lejn id-Dizzjunarju Enċiklopediku, huwa dak ta' De Soldanis, id-Damma, li ħareġ fl-1766. Għaliex? Għax jinkludi dettalji dwar kif kienu jgħixu l-Maltin, kif kienu, x'kienu jieklu, x'kienu jilbsu, drawwiet u tradizzjonijiet tagħhom li ma jagħtihomx, ngħidu aħna, Vassalli, li ħareġ tletin sena warah, għax jinħassu żejda f'dizzjunarju. Imma De Soldanis kien jogħxa jagħti dat-tip ta' deskrizzjonijiet. Per eżempju, każ partikolari huwa l-kelma ġelat, fejn, minbarra li jgħidlek x'inhu ġelat bil-Latin u bit-Taljan, jgħidlek li l-Maltin kienu jimportaw il-ġelat minn Katanja, jew fil-kelma, taħt il-kelma furmarija, li hija korruzzjoni tas-Sacra Infermeria, l-isptar tal-Kavallieri, jgħidlek li f'dan l-isptar kienu jiġu kkurati sew Maltin u sew barranin. Jgħidlek ukoll, per eżempju, li l-morda kienu jiġu kkurati bil-fidda, li l-ikel mill-kċina kien joħroġ fil-fidet. Jgħidlek saħansitra jtik dat-tip ta' dettalji li per eżempju l-Kavallieri stess kienu jikkuraw Anki lil min għandu mard, mard jittieħed. Fih is-sabiħ tiegħu wkoll dat-tip ta' dizzjunarju. Bil-Malti wkoll għandna xi enċiklopediji, fost l-oħrajn insibu il-Heritage li l-editur ġenerali tagħha kien Pawlu Mizzi, l-Enċiklopedija ta' Alfi Gullajmier, bliet u rħula Maltin. Għandek ukoll teżori fil-knejjes Maltin ta' Toni Terribile, enċiklopedija Biblika, enċiklopedija fuq l-assassinji internazzjonali, traduzzjoni ta' enċiklopedija għat-tfal miġjuba għall-Malti minn Pierre J. Mejla u għandek ukoll xogħol voluminus ferm, il-kullana kulturali li l-editur ġenerali tagħha huwa l-Professur Charles Briffa. ħafna drabi l-lum eh, nsibu ruħna marqa fl-informazzjoni li xi drabi tista' tkun anki wkoll qarrieqa. Eh, allura f'dan id-dawl hija l-enċiklopedija għad għandha valur għaliex Xi ħadd li ma jixtieqx joqgħod jintilef iqalleb 'l hawn u iqalleb 'l hemm f'siti, f'kotba differenti, ħa jmur mill-ewwel frażi 'l għajn fl-enċiklopedija li imbagħad ittih sorsi differenti fejn jista' jagħmel tiftix aktar aktar speċifiku. Hemm anke hawnhekk dizzjuna hemm enċiklopediji l-enċiklopediji llum jinsabu online, l-ewlenin, l-Encyclopedia Britannica, pereżempju, u l-Wikipedija. li qed tinbena wkoll verżjoni tagħha bil-Malti nsejħulha il-Wikipedija, għandhom jgħinu biex il-kunċett, l-idea, ir-riżorsa tal-enċiklopedija tibqa' relevanti anke llum il-ġurnata.